Egbe nu yi medi be magblɔ na wò enye be, ne nu yiwo mele fiafia, nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la, dze agbagba be na subscribe. Kpɔ gɔmea, kpɔ gɔmea, kpɔ be e nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe na subscribe. Ne e subscribe vɔ la ekema nye kpli wò mía nɔ kame. Subscription nu eve le eŋu. Ne e subscribe. le Wobat Ezi Button dzi la, azi ga via dzi, ga sue ma nazi dzi. Notification Bell, zi All, ekpe ɖa ɖi kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa, wòe anɔ xɔ, anɔ YouTube atsi na wò be mekɔ video kɔ do ɖa. Ta. Akpa ma ya medi be magbɔ na wò egbe ema. Dze Yo, nɔvi lɔlɔwo mi do gbe na ame sia ame va gbe nke ƒe ava le dzi ne nye ame ye ne va mɔ dzi dze agba na subscribe ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe Egbe magaƒo nu viɖe tso míaƒe ɖekawɔwɔ ƒe akpa dzi hã o. Vɔ hafi mayi dzi, akpedada ne yi na subscribers siwo kple ame yiwo video ŋlɔ enuwo ŋlɔ le video te hã. Ame yiwo le video ƒe te ma, Mawu neyra mi, miawo le ɖɔ dzi, miawo le ɖeka didi he va eŋe dukɔ me. Aha, míaƒe channel ya mi be agbe ŋu ke. Nu ka ƒe agbe ŋue ke? Mi be nyɔe neva eŋe me. Ale mi ma ɖe me nyɔɔ ɖe ya ta mete ŋu le ŋgɔgbe kpɔ le agbeɛ me o. Ta ne mi wɔ ɖeka, ekema mi akpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Ɖeka wɔ ƒe akpa gbãtɔ yi me ƒo nu tso eya nye be miaƒe egbe yi mi le dɔdɔ, eŋe gbe yi mi le dɔdɔ me be ɖeko to vovo vivivivivivi. Mi kɔ akpa ma kɔ da ɖe me be agbalẽ ne va eŋe me ne mia dze hehlẽ, mia dze eƒe afia le eŋe me. ekema míakpɔ ŋgɔgbedede na agbee. Ame yiwo le Yevugbe do Fransɛ kple English gbe do nye megblɔ be megadoe o, misrɔ̃e. Eya manɔme nye kura nyemada afɔ Dubai duɔ mo ta egbea míasrɔ̃e vɔ míatɔ ɖe notasiasidede dzi bene megatsi o. Eya mele gbɔgblɔm. ok mage ɖe eme ɖe akpa evelia yi nye ne míbe míatsi mía be míawɔ ɖeka ɖe nu kae nye kuxi yiwo le eme kuxi kawoe le eme kuxi kawoe le be mate ŋu akpɔ ɖeka nyenye le eve me o nu kawoe le ɖeka mawɔmawɔ he va o gbã magblɔ be tso mía dedewo gbɔ. Etso individual, magblɔ be ame ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka tso mía gbɔ, míaƒe tame susu. Fima dze be mídzra ɖo gbã. Míaƒe tame susue dze be mídzra ɖo gbã. Mele gblɔ kple susu be ele nye kpɔ fifla. Ne wònye be mezɔ mɔ yie ɖe teƒe ɖe ya medo go ame nyanya woame eve. Ao magblɔ be ame manyamanya woame eve. Gbãtɔ ye ana be nye kple ame ɖe míatsa ya nye be domahi amea ebiam se mebia amea se be fine wo ŋkɔ ɖe domahi eyɔ ŋkɔ nam mekpɔe ʋɛ ʋɛawoe ko ame evelia mese ʋegbe o nye kple ame yi mi le ʋegbe do alo ame yi medo go nye fifi le ame do goe la nye kple míatsa wu ame evelia yiwo ya kple le zɔzɔ gbɔ si gbe nya gbeɛ ma Ne mele zɔzɔ fifi la, mese kotokoligbe. Ye anye be meva yi do go ame woame eve. Ame ɖeka se kotolikoligbe. Kotokoligbee ye nye kpli mia do eye awɔe be nye kpli mia tsa kaba. Ta egbea ele mia dɔme. Edze be mia lee ne mia kpɔ ŋgɔgbe dede nɛ. Gbã kuxi yiwo le eme ye anye be mia ŋtɔŋtɔŋtɔŋtɔ mi mi lɔ̃ ɖe mama ɖe dzi ɖewo dzi. Yi wɔe be mama mawo ɖe mi lee ɖe asi. etsimatɔe. Yatamedzenu eve kaka nuawo tso gɔmedzedze me be Kristo gbenɔnɔ yi wokɔ va na mí ɖe gblẽ mía me hemi nɔ míaɖe kɔnuɔ me ɖe. Kɔnuɔ ɖekae. Eya yewovo kpɔ be ao menyo o, ta nu yi yewoawɔe nye be yewoava kaka mía me. Wokɔ egbe gbã yi nye Fransegbe Ame kae nya nuyi mele gbɔgblɔ gɔme be English tɔwoe nyi mía meyiwo mi le Ghana me mi le English gbe do ya wokɔ Français gbewo kɔ ƒoxlã mi? Nukata wowɔe si gbe British awɔe ɖe woƒe susu me kɔ woƒe susu dze ayedzelawoe mía tɔgbewo be ayevuwo. sigbe yo mia tɔgbewo yɔ wɛ ma, ayɛ vuwo, avu yiwo dze ayɛ eya mia tɔgbewo dɔ amɛ mawo tɔgbi. Fifi la hɛ mi djesi wɛ ɖe, edje bi miawo tse mi tsɔ ayɛ djedje. Nye me gblɔ be na do le woƒe Kristo gbe nɔnɔ me, na va mia dekɔ nu me, na va nɔ vodu subɔ o, na va nɔ nuka nuka subɔ ao. Vɔ mia dekɔ nuɔ me ɖe, nyateƒe le eme. ate ŋu anɔ mía dekɔnua me, ada asi le subɔsubɔ susɔewo ŋu. Mama yi wokɔ va de mía dɔme yi me le gbɔgblɔ be mía dede ƒe mama ɖe. Ɖeka wɔ ƒe nya gblɔm mele lo. Mama yi wokɔ va de mía dɔme ɖe le Kristo gbenɔnɔ ƒe mama ɖe. Esugbɔ wu eyi le Islam me. Esugbɔ wu yi wole eh, subɔsubɔ bubuwo me. Ne mía ŋutɔ mía dasi, ya ta mele gbɔgblɔ na be na dasi le vɔvɔ le dzo, dzo mavɔ kple eh, dziƒo ƒe ŋugbedodoa ŋu. Ne na kpɔ be leke mía wɔ agbe ne wòa vivi na mi. Wo tsi na fifi la be wo kple Roma Catholic tɔwo ɖe mate ŋu awɔ ɖeka o. Mama ɖe wɔe ma. Yi wɔe be fifi la he mele gbɔgblɔ na wɔe be Mia wɔ ɖeka le ʋe me ɖe o me kpɔ le gɔ nye ƒe gɔme se o. Egɔ me nye be le mi nye kpɔ be me le nuƒo from the concept alo tso eh, ŋuti la ƒa kpa dzi. Ewo ya ne le gbɔgbɔ me ta. Ewo la ya ne le dzi ƒo mɔ dzi ta. Enye me le didi be mia wɔ ɖeka ɖe o ma se gɔ nye me o. Ne mi kpɔ subɔsubɔ denomination wo, mi tso Roman Catholic, EP tɔwɔe, eh, Evangelic tɔwɔe, eh, Global tɔwɔe. Ame wɔme ene yi me yɔ fifi la ɖe. Womelɔ̃ be nyɔnu kple ŋutsu no de ame bubu tso woƒe sɔlime megbe o. Ne le woƒe sɔlimea me ɖe, efia be woƒe sɔlimetɔwɔe ya nade. Mamawo ɖe ma. Aleke mawɔ hafi míava wɔ ɖeka? Eya ta medze fe kaka nuwo tso gɔmedzedze ƒe be nàda asi le akpa ma ŋu. Ne ète ŋu da asi le akpa ma ŋu ɖe, ètasi vɔvɔ̃ na dzomavɔ ɖe, ke ma míakpɔ ale míaho tsi le eŋe me. Mamawo le eme, eya ta ne Roman Katolikitɔwo va gbɔwò be yewoava kpe ɖe ŋu ɖe, womase wo gɔme o. Womase egɔme o. Mebe Biblia Eya nye mekpɔ be metsa le ʋe me ɖe, eya mekpɔ be agbalẽ yewo va wɔ ma na mi. Aleke wowɔ wo ma na mi? Mia tɔgbo no dze agba no kpɔ be mia nɔ wɔ. Ee, nye ma ƒo nu didi o. Me be miaƒe efia yewo le fia gãwo te ɖe, wo sugbɔ wu fia gãwe. Woawoe le mía dumeviwoe kple fiagãwo dɔme. Ta nu nyui nye mekpɔ be woawɔe nye be no dze meetingwo wɔwɔ, no dze gododowo nɔwɔe, no de adaŋu, adaŋuɔ ɖeɖe ele veve ɖe, no de adaŋu. Egbea ɖeka tete ɖe. Mina mitsi tre ɖe egbea ŋu ne mikpɔ egbea ƒe ŋgɔgbeɖeɖe. Anyo be manɔ afi ko mava ke ɖe agbalẽ ŋu ko makpɔ be agbalẽ ya menye story wɔe o ao. Míaƒe nyadzɔdzɔwɔe gbalẽ wɔe. Ale miawɔ atsi le ʋeme gbalẽ wɔe. politics yiwo mi le wɔwɔ le Ghana fifi la yevuwo ŋlɔ politics gbalẽwɔe ya wokɔ va na mi ameyibɔwo be mi xlẽ ne mi pass le eme when you pass out of uh, uh, yevuwo ƒe politic po, po, po, policy poli ho nyeminya le ma dɔwo political course wɔwo me ɖe Ekema woawoe ana wò grade hafi nàva yi kpɔ dɔ awɔ le dziɖuɖu gɔme. Eya ta mele gbɔgblɔm be dziɖuɖu ɖe dɔ le dɔ wɔ na yevowoe. Dziɖuɖu dɔ le dɔ wɔ na yevowoe. Míaƒe political system ɖe menye ya míkɔ le mía deɖowo kplɔ o. Ta míaƒe ʋemetsitsiwo ɖe nu kpɔ be leke woawɔe kple susu be mí ame yiwo mítsi gbɔ ɖe míakpɔ afɔdoƒe na agbee. míaƒe fia yiwo le fiagãwo kple edukplɔla e mía dumeviwo dome ɖe woƒe dɔe ma. Enye mekpɔe be nu dze afɔ ma ɖeɖe. Makɔ va emɔ dzi. Enu mate ŋu awɔe nye be manɔ gbeƒã de be ehiã be míawɔ ɖeka. Ehiã be míakpɔ ŋgɔgbe dede le agbea me. Ɖeka mawɔmawɔ makɔ makpɔ ŋgɔgbe dede o. Mama klikli mawo ɖe eme be mía dzi wòato. Mida asi le mamawo ŋu ne míkpɔ be leke míatsa kple mía nɔwoe. Ne èkpɔ nɔviwò ɖe, mía ʋeawoe ne míete ŋu wɔ ɖeka o. Ɖe mebe Afrika mílɔ̃ melɔ̃ mawɔ ɖeka kaka hea míatrɔ o. Mawɔe o. Nyateƒe ɖekae. E, me, magblɔ be e, ame yiwo le dahome kple ame yiwo le tɔgoɔ me. mama boo ɖeke mele ɖoɖo me kple susu be fransɛ gbewo ame evea ele dodo ta neva gɔmesese ne wose wo nɔwo gɔme vɔ la míame yiwo mi le Ghana me kple míame yiwo mi le Togo me ya ta megblɔ be ne míagava do go le nɔtie ɖe menye ʋeawo ƒete doa go le nɔtie o vɔ ne míagate ŋu ava do go le fi ma ɖe nukpɔ gbɔ be. Ɖekawɔwɔ ƒe tadodzinu menye míava do azã ko akaka o. Hum. Ta egbe ƒe nu yi me be mele gbɔgblɔ enye be etso mía dumeviwo gbɔ. The concept míaƒe tame susuwo ɖe míekpɔ gbɔ be míatrɔ wɔe. Be ne kpɔ ame etso Roman Catholic o, metso Roman Catholic o, de subɔsubɔ mawo ɖa ne míakpɔ be leke míatsi le agbea me. De kuxi mawo ɖa. Mekpɔ be gbegblẽm le eme ya ta mele gbɔgblɔ be ɖeko nado go le eme aƒe navo. Ame si gbo na sewɔe. Ese mawɔe ɖe wokɔ gblẽ míaƒe agble agbe dɔme. Nyateƒe matrɔmatrɔ mele tsitsi na wɔe. Nye meva mɔ dzi ko mava gblẽ wò agbe dɔme awo. Nyɔe mele didi.

Mikɔ se mia nɔwo gɔme. Medi vɔe na ame ɖeke o. Míate ŋu awɔ ɖeka. Nye ya me me me kaka ɖe edzi le asinye be míate ŋu awɔ ɖeka. Ne ame bubuwo wɔ mía tse míate ŋu awɔe. Egbe ƒe nui me fia me be nye kpli wò ɖe míde mama mawo ɖa le míaƒe susu me. Míde bɔda mawo ɖa le susu me.

Mebia dagbe na ame sia ame. Mina dagbe neva aƒe ne míakpɔ ŋgɔgbe dede na gbea. Míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃woe.